Salam doganlar gowmy ýagdaýlaňyz? Şu doga jady diýilse ynanmaýadyk-da şon ýaly zada welin şu gün bir bolan sluçini wideo aldym-da öýümde. Şu günjek bolan zat. Bir daýza iki ýana geçip eýle beýle geçip menem bir Jigim çykar ýanyna bar seret suw gerekmika ýa bir zat gerekmika ýagdaýy gowy dälmika diýip bar çyk sora bir bu töweregiňe adamy däl diýip indi garradym ýa bir ýagdaýy gowy däldir diýip çykyp sorasa oturasym gelýär näme bolanokmy dynjymy alasym gelýär onam geň görjek däl ýöne Buma bu wideoň soňragyda gelen haçanky öňümizde bir oturdy gapymyzyň ýanyna oturylmän diňe öňümizdäki goňşymyzyň ýanyna bir oturdy gapdalymyza bir oturdy onuň goňşy oglanjyk bir çagajyk bardy ondanam sorapdyr onam soňragynda eşitdikdä ýaňyla şu öýüň eýesiniň adyny aýdyp şolaň öýi nirede diýip Biziň öýümiziň salgysyny sorapdyr. Pylanlar nirede ýaşaýar diýip atlandyryp durmaýyn-da, onnoň görkezipdir biziň öýümizi. Indi bu daýza, indi gyz jigim girdi, çykdy, girdi, çykdy. Asyl utançsyz heleý adam. Jyn-a, jyn hakyky. Diňe adama ýamanlyk etmek, adamyň öýüni pozmak, ine şuny ýalaklar bar-da. Işläb-ä gazanç edeýin diýenoklar, ýöne şeýdip biriniň dogasyny sepip bereýin ýa biriniň dogasyny edip bereýin diýip şeýtýärler-de adamlar, şeýdip gazanç etýärler. Ine şu wagt indi gyz jigim çykanok. Oturyp-oturyp şa wideony men bölek-bölek edip alyp otyryn. Uzak gitmesin diýip. Bärik ýöredi, men kameradan görüp duryn. Bärik ýöredi, o goňşyma seretdi, hiç kim çykanokmy, daş-töweregine seretdi, adam ýok. Teýstw dede indi ýada. Ine geldi, ana gowy görünýändir kameradan. Bäräk süýşdi adam seretýämi seredenokmy utançsyz hele ýüzünem ýapýa. Ýüzünem ýapypdyr ýüzüm bir görünmesin diýip. Ine şu taýdada Alyp dogajygyny oklap goýberýä utançsyz. Hudaýym edeniňiz özüňize barsyn. Adamlar şonýal işsizdä. Ýörite pul berip doga alyp biriniň öýüni ýykmak ýaltanmaýar adamlar hiç hilik. Ana oklady. Ana, ana oklady şumat. Ine bunda iýem gyýjigim çykdy, gördi, gaçmak bilen nä indi, indi tutulmasam bolýar diýip. Adam oturan bolsa, ýamanlyk etmedik bolsa gaçmaz-a. Indi utançsyzyň suratam bar wideo da aldy menä ýanyna baryplaý utançsyz prosta daýow bir zat bolansoň men muňa güýjüm ýetmedi ýöne muny utançsyzy men entek tapýan şuny görüp oturana degişli şol sen etdirýäniň kim etdirýän bolsa özi bilip çykyp durandyr suratyna çenli bar entek tapmak kyn dä muny ine şgeleýdä. Haçan da iliň äri barada gürrüň gidende. Aý gardaşlar gördüňizmi kaňa tiktokda bir wideo çykdy. Aý gelneje görendirse şu bir ýerde masgaraçylyk dawa jenjel bar bolsa bizem bar şu taýda. Bir gelin Aý iliň äriniň üstünden eklenmäň. Aý zymbyldyň pul edinmäň. Waý iliň äri bilen ärli bolmarsyňyz. Waý senä bilemok ýöne bizä iliň äri bilen elitgeden jaýy edindik. Waý näme näme näme. Waý dama dama dama eşekden ýykylaýyn waý eje kakyň aýdaýma. Pylan pylan pys pytan. Äý goýber äý hazirlerin gerek däl bize ystykan. Şo gardaşyma diýen janyň sag bolsun a dogry aýtdyň a walla. Gaýygel neçe bilýäňmi sen hytaýdan maşyn bolsun derman enjam lýubboý harydyň mekan çaýnagyň üsti bilen eliňe amat bahadan gelýänini mekan çaýnak akkaundyny wideo açanda belläp geçerin arkaýyn ýazyp bilersiň dogan. Jan eşek ýaly işleýäňä işläňä deräp gaýnap işläňä gaýnamaly ýerleňizi. Gaýyg!
Gom bolmasaň zat ýok. Artyp kansanera tutyp ýatmaň par par par par par edip

Başlykmyl indi? Gelende näme? Gorkak damaryňy tutdural sen o öýüňe bardyň. Ýüzüne bas gyzyly goý. Bardyň şuna. O muşik. Muşik oglanlar bar-a her ýerde o muşik. Dogry aýtdyň a.
Muşik.
Ber bakar bakar. Beren o. Köne başlyk geçip barýar. Eýleme bir topar paket aý kömekleşelim a. Ýok o däl etdim o paketlerini kowan heleýim ýaly bolup barsyn. Kömek bama.

Başlyk saňa näýe salowmalik. Aý beň üçin başlykdyň hemişe. Alan oklar diýen bu. Aý bular-ow sen gitmäkäň nomuryň pozdular-a. Menden başga hossaryň ýokdur. Bu täze bu täze gelen başlyklar-a başlyk. Özüni oňaran-ow hä. Siziň ýaryňyzçy-da bolup bilmedi-ä bu. Ynanyň, maňa ynanýaňyzmy? Näme homo?

Salam, hoş geldiňiz. Gözeli çagyryp beräýiň. Bolýa.
Hawa. Näme üçin çagyrdyň? Ödül, bagyşla meni.
Kimdir birine, Men seni bagtly ederin diýmegiň ýerine, ilki bagtyň nämedigini bil.
Men ýöne oýun etdim-ä. Ähli aýdanlarymy Jemalyň saňa getirip berjegini men nirden bileýin?
Ol meni ýitirdi diýipsiň. Gyssanma. Kimiň kimi ýitirenini intäk wagt görkezer.